Kugira ngu hedimasita niwe ariho niwe ariho ekigaragara ebyo tibiriyo. Nkatandikaho sisitemu mukama akampwera naagira ekirooto hati buri revo eine heditica waayo. Hati siniya fo eine heditica, eine deputy, eine doosi. Siniya sikisi eine heditica, eine deputy, eine doosi. Hati na siniya siri eri nka sub candidate class. Aku twayenda na Yuni Candidate Class aku batandika kutunga results za senior 3 nayo ayine head teacher wayo hati aba bantu bari independent bakora emirimo yabo hatako nako nakakoryo nakakoryo they are free nibareta ebitenso byabo bagira ngu itwe class eyitu nitwenda kugitwaza tuti abana bariyo bampurikize nibakimanya yes nibamanya ngu Abel ni head teacher wa senior 4 aruwaho nikaganga na results zayo za zitukushohora nanteerera esimu ati hedimasita wandeeba ati nooreeba ati nooreeba eki nakora Mm. owa siniya sikisi nawe nanteerera ati nooreeba eki nakora Mm. kandi yakora bikabura kurugamu hati obwo nawe nahurira ebintu bitamugyendera gye ahabw'okuba obushobo niwe aba ari buri kimwe aha so nanye nk'oku nkubaasa kubuuzibwa boodi

Ninyenda kusiima omureeberezi akatukorera ekintu ky'omuhendo munonga. Manya hati abaana bariyo nibarwana ngu nawe nyenkya kare akora singa abandi ayeshanga ari aho omu TV, munonga ayeshanga ari omu ahabw'okuba radio. amashomero ni maingi munonga Ni mingi. Mm.
So kuza kwogamu. Reero ekyakare ki eki yaakugambira ku twatandikire kuhikisa abaana? Hati nitugambira abaana ngu record ei twataireho batagigarura nkahi? It's a motivating factor. Nomanya omureeberezi naatambura na na facts. Yes. Ku akugira ati yaashoma amashomero ageebembeire kigaragara tekuburamu. Haza ekintu ekyo mbwenu tinkumanya oku mwamukihurira. Nitukihurira kandi nitusiima embabazi. Amiina.
Nitukihurirra. Yes.
So, egyo timu waka niyo etureeteire twahika aha businguzi obu ekindi nka ndakikugambiireho aha okugira governing body mm, erikumanya eki erikwenda erikumanya eki erikwenda emaririire emaririire kandi twija twagira omugisha twatunga foundation body erikutuhagira institutions enyingi noshanga habamu okwebagana aha buri omwe nanyorora oshanga nka church etiine kakwate na na secondary kandi eishomero ryatandikirwe church yes kwonka nyenda kusiima omureberezi omwana wawe orikuya nashoroza ebintu bye nashoboronza emishororongo omwana ari omu buteeka ku yatutumire chaplain Reverand Kampame Enock Yes, yes. nawe yaajwara gye omu sisitemu Yagitoora. yaagitoora hati okw'okushaba okw'omwazyo naaba abiine Wow. okw'okusiiba oku omwana yaagamba abana nibasiiburuka chapureini naaba ariho Mm. naabashabira hati kyayongyera abaana okuguma omu buteeka Mm. so foundation body noyitsire noija omu mikoro yaitu ei turikukora Mm. itwe ebizimbe byona ebi twine kigaraga ebirimu abaana rushanju hati abu naasya Gavumenti etwombekire ekizimbe eki kimwe kimwe kyonka kyonka Science Lab. Kwonka ebindi ebizimbe byona ebi tweyombekiire tibyo- byombekirwe church. Because buri mwaka nitukora oru thanks giving, church etumobilizingira abantu, abantu baija batuhereza esente twombeka. Hati nayo ne- n'emwe aha nshonga erikutureetera nituhika ahabw'okuba akazaare kaitu na foundation body ni karungi munonga. Kandi emikoro egi emingi omureebezi niwe arikuba agyebembeire. Wow. So nitusiima Ruhanga munonga. So egi enkwatanisa eri ahagati yaitu na n'abandi bagyenzi baitu abu turikukora nabo, stakeholders, niyo etureeteire twahika aha businguzi obu obu waareeba. Akantu kakuru aku ndikwenda kubuuza ahabw'eshaaha, enshonga ya motivation. Abashomesa aba, motivation eriyo okwo aha baana eriyo. Mukozesa bukoryo ki okwenda ngu abantu aba bakagumizamu bakora gye? Webare omutebeekanisa. Hati nyowe omushomesa orikuhikisa abaana omu subject ye Yes. nimurewardinga. Wow. Board ekatwikiriza nitushashura abantu nitubaheereza ebihembo okurugiirira oku baakora. Ah, Nk'eky'okureeberaho obu tubaire turi omu old curriculum, omu subject yawe omwana yaakora distinction, Yes. sciences tubaire nitubaheereza omutwaro n'ekicweka. Otyo. omu arts gube guri omutwaro credit 3 na credit 4 omu old curriculum omu science abe natunga omutwaro aba arts batunga enkumi itano konka kutuki- kutukihindure twakiteeka omu new curriculum hati nabwo owa a hati kikozire flat hati owa a atungire omutwaro yes hati tube twine as nkaaga na itaano
by the way obu wanotandika head teacher Tiwatwize kumanya oku mukozire senior four ahabw'okuba abantu n'obundi niba. Mukakwata omwanya gwa kangahe omu district ya Isingiro? Omu district ya Isingiro tukakwata omwanya gw'okubanza. Otyo.
Kandi amahurire agaherekire okushohora omu biro bya hati n'omu bureeberezi bwaitu bwa Ankole turi abantu ba kabiri. Omu bureeberezi bwa Ankole?
Omu bureeberezi bwona obwa Ankole turi abantu ba kabiri. Yes. Kigaragara. Kigaragara Vocational Secondary School erikushangwa omuri Kigaragara, Kashumba, Bukanga, Isingiro District Yes. aha boda na Tanzania. Abantu obumwe ku turikuba nitubigamba aha, noomanya results ku zirikushishora amakuru tugashoma nk'oku Yes. gari. Mm. Eh, Kwonka already biki ebi waatira birimu waatworeka obukoryo oburiyo n'obu babaasiise kubaasa kuba nimukora. Yes, sebo. Um, hariho omwojo waawe obu twatumwine aha kandi otari hare yatugambira ngu na struggling omu bintu by'okushoma sente tiziriho na hati ogizire oti mbwenu omwana ogu mazima n'obwengye bwe kare ki guma omukyaro ayije tube nitweteerateera turonde oburyo kwonka omwana ahumburikye ahumurikire atyo engyana bwo n'ebikozesa tibirikumara kwonka ayigyenzire yaza omu ishomero Iwe nka headteacher nk'omuzaire omuranga gwawe ogu orikuteerera abantu abari aheeru oku abakutureeba na n'ekindi muteireho buri eky'okukwatiraho abaana nk'aba nk'eishomero kureeba ngu nabo baashoma kandi baabaho.
Yebare omutebeekanisa, enshonga ei waagamba nabwe tinkaabura kusiima omureeberezi ahakuba niwe yaatutandikiireho omusingi ogu kandi n'abaana baingi abu akwataireho abaakubaire hati batakushoma. Hariho nambwenu omuhiki waitu Joseline akamuturetera agiire omu senior one yashoma senior one yagiheza yagumaho yaherezaho senior six hati ari Bishop Stuart University akiri aha mukono gwa Bishop. Mbwenu ogu omutsigazi kangume Brian ku yaherize kuhika hati kandi kuri oku strugglinga kwe kwanyeba so it's of recent ahaijwe aha nabuuza nti beitu Brian yahumurikire kandi tihaine ahu namurebire. Kuza kubuuza ngu na, na, na naruza sente akazipikingire. Nabuuza habaireho ki? Hateedemasa nk'oku wabaire noomanya empiiha zibuzire. Mbwenu naamugira nti empiiha ku ziriyo zibuzire, ija twije tureebe. Na boodi ekaba yaashutamire ahakuba nkaba nyine kumutwara omu boodi, nkamwanjurira boodi oku akusituragoringa. So that boy is there. Tumwakire nk'oku tumwakire, takashashwire, Eh, of course nanye nibibaasa obutanyanguhira Eh, I know. nk'oku waaba nooshaba obundi haariyo ab'okubaasa kumukwatiraho Mm. nanye nimba ninteera omugaro ahabw'okuba munonga. ninteekateeka ngu nimba mwineyo abandi naimwe abumukukwatiraho mbwe ebintu noobibara byanga noobara ekibaro kyanga kwonka nitureeba omwana nk'ogu nabwo kuguma omu kyaro akashutama I know. Mm. mbwenu oshoberwa omwakiira. Eeh, omwakiira ogyo tikambe mukwatiireho aha obundi ku naafuna orikumukwatiraho naanye yankwatsa ku araabe atereebukire ntegyereze ahu boda eraabe eshutamire mwanjure omu boodi boda ereebe eki eraamucwiremu. Eeh.
So mbwenu ahuumurikire. Ahuumurikire nk'oku yaakugambire.
Tu expectinge ki omu bigyezo ebi? Noomanya tutegyereize ebirigira omu kukyebera. Ninteekateeka ngu Ruhanga ku araayigureho ebya siniya mukaga twohe tica, nikigaragara neeza kugaruka neeyekorera eisingiro yoona neekwata ogw'okubanza hati omu bureeberezi obwa nkore nangwa n'omu ihanga ryona neekora gye. Omutebeekanisa ekibuuzo ekyo kigumire igarukamu. Ahabw'okuba nitwenda ngu ku okozire O-Levo, Nasinyasinsa ahabw'okuba eki naakubuuriza ntyo ti gw'okubanza. Emyaka egi ehweireho ahi mmanyiire kigaragara SS esire neekora gye. Nasinyasinsa ninteekateeka ngu nibiza kurugamu gye. Omutebeekanisa turi aha maju, na ninkushaba ngu niiwe onkwatse, n'abatuhurikiirize, n'abarikutureeba batushabire, na n'omwaka ogu tugurabeho gye. Noomanya ku okuba waakozire gye, Noguma no nitukubanja. Nimumbanja ninkireebwa nati wambanja kwonka mbwenu turi aha maju tinkagira ngu nituza kukora tuta nebya mukama.
Eki tikyatu kimwe n'aha turiyo nitwongyera kuganiira nawe ku nakushomaho messages z'abantu aba abambarabira aha YouTube. Producer omu dakiika nk'ebiri yanantebekanisiza amasimu hariho. Stanley Baguma ya nasiima program kandi nagira ngu ariho atuhurikiize ya nasiima omwami Julius nagira ati mukama nayebare oku omubasisa kandi ya nasiima obujurizi bwa Brian ogu nagira ati mukama siimwe abwa program y'orugyendo rw'amagara mbamweta mwebesa mwine ekishunju eh, okuruga rw'ebishuri Ok baguma Stanley again twaba twamureebire. Jeshua kuruga Rugazi Masheruka ya nasiima program kandi roho we na Deborah okuruga Rugazi bahurikiize program egi kandi bagikuratiire mukama asiimwe munonga. Okay okay tutungyeyo ondiijo muntu ahari aba tukuratiire Moses kuruga Kamuli twaba twakureebire yanasiima program nawe ondiijo muntu kutwakumutunga nawe ohurikize program producer ku akuteerezayo amasiimu g'abantu aba nabo bakateera bakarabaho comments ezindi nitwija kuba nituzoongyeraho Bagira eki ba contributinga bwanyima y'okuhurira aha kugamba kwa Brian hamwe na head teacher Mwambi Julius begumya. Abantu aba ebintu babishoborora kandi ni kikuru munonga nabo kutungayo ab'amasimu bakateera nabo bakagira eki ba contributinga. Wangye w'eshemwe nakwakiira. Muteereze. Ndi aho, Mukama naarinda, nitugamba nooha kandi waateerera nka Inyabo? Natalie, Ninduga bwojojo eshaaha y'omu kizungu. OK, twakwakiire omunyabuhweju ori omuri mbarira hati. Mazima naasiima Hanga ahabw'obujurizi bw'omutsigazi ogwe bwazigazamu amaani. Waabuhurira obujurizi bwa Brian? Naabuhurira, mazima naagarukamu amaani ahabw'obu hariyo bingi ebi turabiremu kwonka nitusingura ahabwa Ruhanga. Kare bambi obusingye. Obusingye ei bari oturamukize abanyambarra ok nabanyabuhwa iju bariyo kandi abakuba bahurikiize program egi nitubasiima tutende bugarukiro mwebare kubayo hallo revival TV revival radio ok ogu twamisinga hallo.
Omubazi ki oku yaagendereraga obu ari ow'eishe-emwe yaashemire? Ebere kusiima sebo. Okutebeekanisa gye. Ndi baguma tutaanire, ninteerera muteere, ndi nk'abadiikoni ba Kaahoohe.

Itwe twikirize nka Wesitampore tugume tuheereze abeegi baitu nabo bahe obujulizi, eri kireetere omurimo gwa Mukama gwagyenda omu maisho. Okay.
Kandi mbasiime munonga Karuvaimo kurabira ahari Omukunga Gwiso Bruce ahabw'okututebeekanisiza gye. Akaakiira embazi zoona kandi akareetamu abantu baakigaragara omunda okwe. Kuheereza Obujurizi obw'okureebera ensi yoona kukaba okusiima ahabw'omusingye gw'okusiima.
Entsigaye ndeeise ku Abapakistani ekitiine munonga Anthony, ei bari munonga eri ekanisa ry'Orugabe.
Eyebare Stanley kandi ohuumure. Ow'ezitankore nayo n'eyi tukantutsire ntaahi Sabagyenyi kuruga omu bureeberezi obu. Tukusiima munonga. Hello. Hello, Ow'eishe-emwe
nakushemererwa. Nanye nakwakiire Ow'eishe-emwe. Nibanyeta Robert. Yes, Robert. Robert kuruga Bugamba Secondary School. Oh, Robert nakushemererwa.
Mazima nanye nashemererwa. Mm. Nimbaasa kusiima Ruhanga oyaahikiriza ebyo byona ebyabaho. Kandi ekindi n'okusiima omutsigazi ogwo na Ruhanga okumubangira. Obunaku obu amashomero gagarukiremu omu kumanya Ruhanga munonga, haza nitureeba ebirikurugamu kusiima Ruhanga. Nangwa ijo tube turi omu Revival Mission Yesterday, omureeberezi yaakuutiriza ekyo ky'okugira ngu abaana batandikire kukura gye ab'okumanya Ruhanga. Mbwenu kandi naashi twareeba eki omutsigazi ogwo waakigaragara twamusiima Ruhanga. Yes.
Nda kusiima head teachers ahabw'omurimo muhango Mm. na chaplains ahabw'omurimo muhango oteeberwe abashomesa amazima okuraara batash- batabyami Munonga.
kugira ngu abaana bo baakora gye. Mm. Mwebare omureeberezi nitu- omutusiimire Nitumusiima kandi ninza kumusiima. ahabw'okuteekateeka ahabwe- aha beegi. Amiina.
Orugyendo rurungi munonga okuranga omwana ou araabe arabiremu kandi amanyisa ku Ruhanga niwe amubaasisa ebi. Rukundo egumeho.
Rukundo egumeho Robert oturamukize abaabugha mba SS. Yes.
Omwami Kihumuro Robert, Chaplain Rev. Arias na staff Yes. yoona n'abeegi. Amen.
Amiina.
Yes. Embabazi.
Okay, another caller, ah, producer ku yaakutuherizeyo ondiijo muntu, abantu abo nabo tukabatunga. Ogu nibamweta Stuart n'omuhwezi w'omuhandiiki w'eby'obwegyese aha bw'obureeberezi obw'ankore. Mwami Stuart ariho aturikiize. Nasiima aha puroguramu kandi nasiima omureeberezi ahabw'omurimo ogu akozire omu kushagika eby'obwegyese. Nasiima na heedi tica omwami Julius na n'omwana ahabw'obujurizi kandi naagira ngu mwebare Omurimo ogu murikukora omu Mwami Stuart yebare kubayo n'okutukunda kandi n'okuhurikiza puroguramu egi y'orugyendo rw'amagara oturamukize ab'akashozi akaari hariho Department ya Education erikwebemberwa Rev. Canon Nagasha ahabw'omurimo ogu erikukora. Halo. Obushemeku orateera kyendeeza volume ya radio nari TV tukuhurire gye. Nitukushaba. Yes hati nayenda kwehurira omuntu ogwo kandi ku okwehurira kunoya nituba tutakutunga gye. Mbwenu nitukushaba sebo nari nyabo ku orateere Mazima okyendeze volume nitwija kuba nitukutunga gye ahabw'okuba ni kikuru munonga. Ok Joshua kuruga Rugazi Mashereka twaba twamureebire, Justin Kyabandaara asheema omwojo ogwo ahabw'okuba yaatugaruramu amaani kandi yanasiima puroguramu. Ku oraateere oyerere hare n'orwari, oyerere hare n'abantu maybe abaakubaasa kukuteganisa aha tukutunga egi. Halo? Revival Radio, Revival TV. Kuruga Kyarwa Buganda twakushemererwa. Yes.

Okay aha abandi nka babiri reero tukagaruka aha omu studios tukahendera yes nikiba kiri kikuru munonga Justine twaba twamushomire kuruga Kyabandara yanasiima program okay omubuurizi Britta ariho atuhurikiize yanasiima program Webare munonga omubuurizi. Ok kutwakurondaho comments saaha ezindi eza YouTube nazo tukazishoma nikikuru munonga ahabw'okuba abantu abo bariho. Hello? Revival TV, Revival Radio twakwakiira?

Mbwenu naapima ab'obujurizi Oh, yes. bw'okwegyesa kandi bukashemeza. Ababuhurira. Naabuhurira buzima obujurizi burungi munonga burikugarura omu mbabazi. Mm. Mbwenu Mukama amuheereze omugisha amwongyere kuha byona byona. Okay.
Ari mazima.
Yebare. Oh, turamukize abantu b'oku Okan mwebare n'okutukunda. Okay.

Naashemererwa ogu Julius na n'omutabani we obujurizi, mazima Julius nimumanya gye kandi ari very hard working man.
Mbwenu hati eki ndikugambira ogu omukazi, nkaba niinyenda kumukwasa obutumwa obu oburi omu omu nfumu esura y'okubanza okwa musanju, nigugira ngu okutiina Mukama nibwo butandikiro bw'obwengye.

Tugarukye omu studios, Nyakiira Omwami Julius asiima abantu aba nana obutumwa obu arikurekyera abareebi n'abahurikiza ba Revival Radio. Headmaster naakwakiira. Webare munonga, ninyenda kutwara omugisha ogu turikuhendera okusiima abo boona abateera amasimu n'abatsindika za mesegi ahabw'okuhurikiza Abantu baaba bariho baingi. baingi munonga n'obw'obutumwa oburikutugaruramu amaani. Yes. Kandi nyenda kusiima ofiisi y'omureeberezi okutooranira gye ah, abeebembezi baitu barungi aba Education Department. Omu bimwe ebituku- ebikutuhikisa hariho ebigyezo ebi turikukora ebikutebeekanisibwa ofiisi ya ya Education erikwebemberwa Reverand Canon Mweza Gasha. Ah, Exams ezo abaingi bari nk'abatakuzifaho Yes.
kwonka itwe tikutungayo exams ezo tuzitaho omutima abaana bazikora tuzigarukamu tuzishangiremu ekihama n'ahabw'ekyo omureeberezi nitumusiima munonga munonga munonga ahabw'enteekateeka egyo ya exams ezi turikukora zirikuruga omu ofiisi ya education department kandi ekyakabiri nana egi emishomo ei yaataireho notera kugikavaringa buri mwaka kuza omu district bakabugana abebembezi bamashomero akagamba nabo tukabanza akabingo aha bwisingiro ogwo mwaka ogwo niyo mwabandize twarigayo twaza Rwampara omurebirizi yabeta Rwampara mbwenu amashomero agarikukora Rwampara district Yarugayo yaaza Rutooma. Rutooma n'amashomero agambarira district yaahendera nambarira city aha cathedral. Great.
Great. Mbwenu egi emishomo hiine oku erikutwongyeramu amaani. Hariho obu twaabaire twizireho omu mushomo aha bureeberezi akagira ngu Isingiro district is a sick man of Ankole diocese. Haza mbwenu kyatuteganisa Ngu nimwe mwaba mucumbagiza ebintu Eh, byona. mbwenu kyatuteganisa mbwenu bamwe Eh. twagira ngu apaana Eh. disiturikiti nebaasa kugarura enyima results za diocese Mm. kwonka itwe nk'eishomero tuteshanga omuri abo Imwe mubarigyemu.
itwe tubarugyemu mbwenu ekyo nakyo kyaturaza nitureeba So nyenda kumusiima nikituteera omuhimbo ku okuba oine okyama niwe owa board n'owa PTA mwashohora kubuuza ati uhmm ati wabihurira kandi nkyakare ngaruka abagarike bagire ngu turi nikyo kizibu ky'obureeberezi so egyo emishomo nayo eine oku erikututeekamu amaani kandi etuhwereire baatuhabura baatuhwera okutukwasa omurimo gw'obuheereza. Mbwenu eki naanye ndakwehanangiriza abantu abari oku abarikutureeba n'ab'okutuhurikiza, Abazaire number one. abazaire, n'okugira ngu enshonga y'okushoma bagitware nk'enshonga nkuru munonga. Abaana babato omu mashomero, abaana babakuratirize kandi nabo abari omuka nk'oku omwana yaaba naagamba aha babakundise Ruhanga. Munonga. Babatware omu maramizo bamanye owaabataire omu nsi. Omwana yaaba naamanya owaamuhangire, arikumutamu ekitiinisa, arikushaba akasheeshe n'omwazyo, ogwo omwana takaatuteganisa yaarya aha ishomero. Hati itwe nituba niturabaha aha mutwe. aha mutwe Ekya kabiri, otakuhendeka munonga ntakuhendeka.
Niinyenda kusiimira abashomesa bangye bankwatsize omurimo gw'obuheereza obu. munonga Kandi naanyenda kubashaba ngu bataruha Ahi murimu mumpurikiize, ab'okundeeba nimundeeba, ekibuuzo baakimbuuriza aha, ngu ebya siniya ya mukaaga nimbiteekateekaho ki? Hati na n'aho hari omuyakana, ekibuuzo mukiteekateeke, kiriyo, enkumi ibiri na abiri na mukaaga. Munonga. So, niinyenda kubasiima kandi niinyenda kubashaba ngu bata, bataruha, bagume bankwatsize omurimo. Nibwo baatandika. Nibwo baatandika omu kuheereza abo abaana. Itwe ebihembo ebyaitu biri owa Ruhanga. Munonga, Kandi ekinkuba munonga. nagambira abashomesa abampurikiize n'abokundeeba na n'abamashomero agandi, omushomesa omurimo ogu akora ni muhango munonga tokamushashura okamumarayo. Tokubaasa.
Kwonka itwe tukaikiriza, tukatunga orweto, turi abaheereza. So twakwasiibwe abaana aba, nimbashaba abashomesa bagyenzi bangye, murekye abaana tubarere, ebihembo turabishange owa Ruhanga. Kandi abashomesa abakozire gye omurimo gwabo, Ruhanga ebihembo abibahaire. Ningira kugambira abashomesa ngu Ruhanga aine oku akuhemba kwonka obundi eki otakwetegyereza. Nabaasa kukushashurira omu baana baawe abu ozaire, oshange bashoma gye, nabaasa kukushashurira omu kugira amagara marungi, oshange otakurwararwara, nakushashurira omu bi otungire, abikanyise,
so n'emiringo mingi. ei Ruhanga arikubaasa kuheeramu omuntu owaakora ata kwesaasira. Niinyenda kushaba abeegi, kigaragare okuhika kwayo okuri kuti, nana abaana baakwo nituri baitunyireho kihango ahabw'okuhurikiza bakagira emicwe. Mbwenu abaana mwena ahu muri, batari ba kigaragara bonka abampurikiize, nana abandi ab'okumpurikiza eshaaha ezi, mumanye ekyabatwire aha mashomero, mumanye mukagyenda mugire kushoma, Tumuragiire kurwana. Tumuragiire kureetsa. Tumuragiire kuza omu batsigazi n'omu baishiki. Tumuragiire kutoreka kunywa amaarwa, mukaza y'okuronda obwengye. Murye akaire kakye, okushomayo emyaka ya weena, okarugayo, okaza omu ishomero erindi okashoma, ninga okarigumamu, okashoma emyaka mukaaga, okagiheza, okaza aha yunivasite, hati okashohora okaba independent. Okahurira nookora eky'okuhurira omutima gwawe nigugira guta? nigwenda nimba ningambira abaana ngu na n'okurya tinshonga nkuru yes we have to eat twine okurya Mm. kwonka noshanga nk'omwana narwanira ebyokurya obwire obw'okurya ebyokurya ebi orikwenda bukozire ki abaana bakora strike bakora strike Mm. ezo strike ezo nituzikyendera kimwe kandi omu ankole diocese ziyo nizihoraho kimwe munonga zihoraho kimwe ahabwa bishop kuzijumirira Mm. mbwenu ninyehanangiriza abaana ngu ahi bari reeba twahumuruka bateeke omutima aha kushoma bamanye ngu baaba besigire mukama bakateekamu amaani bakahurikiriza ebi abashomesa barikubashomesa okuhika nikibaasika okuhika nikibaasika nomanya emyaka eyaira bakaba bagira ngu omwana takashomera mukyaro akahika ngu omwana atakushomera mu UPE akahika ngu omwana atakushomera mu USE akahika UP ku yaatandikire yaababona bashome, USC ku yaatandikire yaababona bashome, so abantu baatambura omuri ekyo. Kwonka itwe tukashema twagira ngu no, turi Kigaragara, turi aha boda, n'eishomero rya USE, n'eishomero ry'omu kyaro, tiriine bizimbe birikumara, nitutuura n'ebizibu byaitu by'amaizi, kwonka twagira ngu ha-a, nitubaasa kugiraho akandi kantu kakye aku twakora abantu bakareeba ngu n'obu twine ebi bizibu ebi, N'obu turi aha muheru gw'ensi, kwonka eri eishomero niribaasa kugira eki ryakora. Omushomesa naabaasa kugira eki yaahindura aha magara g'omwana. Marta naakugambira aba abaana ab'okukora za A, za B, oyihireho ogu ka ngume Brian. Abandi n'abu twayakiire baine ikumi na mwenda, makumi abiri, abiri na ina. Na Brian nawe tu nooreeba ngu ti ky'amaani munonga ahakuba aine ikumi n'ezi ikumi n'ebiri. Nitukompiitinga n'abaine ina, abu baakiire baine ina, baine Baine itaano, itaano, baine mukaaga. mukaaga, baine omushanju. Cream. Cream. Kwonka turwana naitwe abaitu abu twayakiira, Yes. tubaihamu eki eki twabaihamu. Bakora nk'abariya abaakozire ina, n'obumwe n'okukiraho. munonga n'okukiraho ka noobe noobireeba omu mpapura z'amahurire kwonka nitusiima ruhanga ahabw'ekyo naitwe taitwe Yes. nituhwerwa embabazi za mukama Wow. Eh, nitukora kwonka kandi mukama Nabwo aho haasirira ebi twateekaho emikono yaitu. Amiina. Yes. Heedimasita hariho abantu abarikugira otaaba nka babiri bashatu mbaramutse reero tuhendere puroguraamu. Ah, webare munonga. Ninsiima abazaire bangye abantaire omu magara g'ensi kandi bakankora ekindi. So, Omwami Adonia Beragiira n'omukazi we nainga shi maama Margaret Beragiira nimbasiima munonga. Naabaramutsya. Nindamutsya omukazi wangye Generous Begumya ankwatsize omurimo ogu n'omubuurizi N'omubuurizi. Nyabushozi Church of Uganda kandi abu nkuhererekana nabo ni bakama bangye staff. Mm. Staff ya Kigaragara Vocational Secondary School abo ni bakama bangye nimbaramutsya kandi nimbasiima ahabw'omurimo ogu bankwatsize na n'abeegi bari abampurikiize nabo nimbasiima nimbaramutsya n'abazaire baabo tinkayebwa Bright Future Primary School noogimanya. Mm. Nokimanya yakya abaheesi. Kandi nayo eriyo nekora wonders. Eriyo nekora omurimo muhango munonga omwaka ogwahweire ekabishataguza nayo nokakihurira. May bright future hariho obwesitamu sente aho omurugyendo rwamagara. Eeh ekabishataguza so nabo nimbasiima nabo nibakama bangye mbwenu omuntu orikukwasa omurimo noteekwa kumutekamu ekitinisa. Nimbatekamu ekitinisa Kandi naabaramutsya kandi nimbashaba bongyere kunkwasa omurimo, abe abaana abu Ruhanga yaatukwasize ngu turere, tugume tubarezire, ekyabaretsire babaase kukitunga, Ruhanga ari Omuhwezi waitu. Amiina. Head Teacher Julius Begumya, Head Teacher ahabwa Kigaragara Vocational Senior Secondary School kandi Dayirekita ahabwa Bright Future Primary School neeshangwa omuri Kyabaheesi Mbale Bukanga, Isingiro District. Omushaija naakora ebintu n'okutangaaza! Itwe abarikumumanya nitukwenda eze birungi byonka Head Teacher Amiina. kandi tusiima munonga Kangome Brian ou twatwine ou ori omugyenyi waitu eri izooba. Nitusiima munonga staff ahabwa Kigaragara Vocational Senior Secondary School, abeegi, abazaire n'abo boona abakozire kihango munonga n'okukwatiraho eishomero eri. Yagambira ngu baine ekizimbe kimwe ekya gavumenti Hariho ou yanyuzikya we n'ekya gavumenti kimwe takiine kwonka ariyo naakora nawe eby'okutangaaza. Nitubendeza ebirungi byonka kandi tubasiima munonga ahabw'obwire bwanyu, comments zaanyu, messages, n'okuteekateekaho na puroguraamu egi. Ogumizamu murikusiima omurimo ogu erikukora. Omwaka guriya tukahangura ekirabo, nka puroguraamu, erikusingayo kuhurikizibwa n'okugira impact aha magara g'abantu kandi n'ogwo omwaka twine okwikiriza ngu ekirabo ninza kugaruka ninkitwara nka purizenta ntibendeza ebirungi byonka ninsiima omwami Job nka purodusa nsiime omwami Allan Nuwasaasira owaanashuganisa amaraka ga radiyo